טייערע צוהערערס וואס הערט זיך? זייט מיר מוחל, קיין עפיזאד איז נישט ארויס מיט א וואך צוריק, איך האב געהאט אסאך וואס צו טון און נו, אזוי איז דאס לעבן. אבער איך בין צוריק מיט אביסל אידיש פאר אייך. היינט וועל איך רעדן וועגן זייער א פשוט'ער פארגעניגן, א שפאציר. און מיר וועלן הערן וועגן זייער אן אינטערעסאנטע טייל פון די אידישע געשיכטע, די מעשה פון א לאנד וואו מען האט געפרואווט בויען א אידיש לאנד. האסט געהערט פון דעם לאנד אין ווייטן מזרח? אידן זענען דארטן געפארן פון רומעניע, די ליטע, פוילן, דייטשלאנד, און אפילו פון ארגענטינע און צפון אמעריקע. יא, דאס לאנד איז ביראביזשאן. א חלום און א קאשמאר. אונזער גאסט היינט איז אנדרעי, א געבוירענע אין מאסקווע. אנדרעי לערנט זיך אידיש שוין אנדערהאלבן יאר, די באבע זיידעס זענען געווען אידיש רעדערס און ער זאגט אז ער וויל אנהאלטען די משפחה שפראך און טרעדיציעס לכבוד זייער ירושה. אנדרעי וועט דערציילען וועגען בירוביזשאן. און טייערע צוהערערס פארגעסט נישט אז עס איז אייך שווער צו פארשטייען ליינט דעם טראנסקריפט נאך דעם ליינען הערט זיך צו נאכאמאל. וויפיל קענט איר איצט פארשטייען? די טעכניק קען אסאך העלפן. איז גוט! לאמיר הערן אביסל אידיש. פראסטע אידיש.

ס'האט געדאווערט בערך א וואך צו פארן קיין מאסקווע. די נייע אידישע אימיגראנטן זענען געווען זייער איזאלירט. די שטאט איז געבויט געווארן ממש אין אוממענטשליכע צושטאנדן. ביראבידזשאן איז געווארן א צענטער פון דער אידישער קולטור און לעבן,

נאָך דער צווייטער וועלט-מלחמה און שפּעטסט אין דער צייט פֿון סטאַליניסטישער אונטערדרוקונג, האָט זיך אָבער אָנגעהויבן פֿאַרשווינדן די אינטערעס צו ביראָבידזשאַן און דעם ייִדישן פּראָיעקט. מען האָט אַרעסטירט אָדער דעפּאָרטירט אַ סך ייִדן און פֿאַרמאַכט ייִדישע אינסטיטוציעס. דער פּראָיעקט פֿון אַ נײַ ייִדיש לאַנד איז געשטאָרבן. שפּעטער איז ביראָבידזשאַן געוואָרן אַ רוסיש-רעדנדיקע שטאָט, און די צאָל ייִדן איז אַראָפּגעגאַנגען.

ביראבידזשאן האט יארליכע פעסטיוואלס געווידמעט דער אידישע קולטור און טראדיציעס. אזוי ביראבידזשאן בלייבט א וויכטיג סימבאל פון אידישע קולטור אין רוסלאנד, זייער אן אינטערעסאנטער טייל.
א דאנק אנדרעי! די געשיכטע איז גאר א פארכאפענדיגער. אז איר ווילט הערן נאך, גיט א קוק אינעם טראנסקריפט. איך וועל שטעלן פארבינדונגען צו אפאר זעהר גוטע ווידיאוס וועגן ביראביזשאן. אויף אידיש אוודאי. ס'איז ווינטער דא אין מעלבארן און איך קאך זופ און ליין און קוק טעלעוויזיע. איך שפיל צופיל שפילן אויף דער מאבילקע. איך גיי אמאל אין קינא. ס'איז מיר באקוועם אבער אינדערהיים. און אמאל געדענק איך אז איך בין נישט נאר א קאפ, א מח, נאר אויך א גוף בין איך, און איך דארף זיך רירן אביסל. ס'איז מיר נישט גוט ווען איך זיץ צופיל אינדערהיים. האב איך לעצטענס געפרואווט גייען שפאצירן אלע טעג. איך האב באמערקט אז אפילו ווען עס גייט א רעגן איז עס נישט שלעכט, כ'טו אן דעם רעגן מאנטל און לאז זיך אין וועג אריין. איך האב ליב ארומצושפאצירן אין די גאסן און קוקן אויף די אלע הייזער און גערטנער. דא אין מעלבארן איז דער ווינטער נישט שטארק קאלט און עס זענען דא אסאך בלומען נאך אלץ. איך האב אויך זייער ליב צו גיין אויף א שפאציר מיט עמיצן. ס'איז דא א טייכל נישט ווייט פון מיר און אמאל טרעף איך זיך מיט א פריינט און מיר כאפן א שמועס גייענדיג אויפן וועגל. מיט אפאר וואכן צוריק בין איך געגאנגען אויף א שפאציר מיט א פריינד און מיר האבן געזעהן א וואלאבי. דער וואלאבי איז געשטאנען אין לאנגן גראז ביי דעם זית טייכל. כ'האב נישט געוואוסט אז מ'קען זיך טרעפן א וואלאבי אין פארשטאט. דאס איז געווען א באזונדערע פארגעניגן. אבער מען דארף נישט אלעמאל שפאצירן ערגעץ שיין. ווען איך דארף גייען איינקויפן קען איך צוגיין צופוס. דאס געפעלט מיר אויכעט. און ווען איך גיי אויף א שפאציר קען איך אוואדע טון עפעס נאך וואס איך האב זייער ליב. איך קען זיך צוהערן צו א פאדקעסט. אפשר הערט איר זיך צו ביים גייען אויף א שפאציר? לאזט מיר וויסן. מען קען איצט שרייבן קאמענטארן אויף ספאטיפיי. און אויף יוטוב פרואווען מיר עפעס ניי מיט וואקאבולאר אין די אונטער קעפלעך, די קעפשאנס. גיט א קוק און לאזט וויסן אייער מיינונג וועגן דעם.